Iqaren aṭas leḥwayeǧ ɣef bunadem d laṣel-is. Ala xaṭer llan wid isḥefḍen belli ayen akk ittidiren deg ddunit izza seg uxeclaw ittwaxelqen s yiman-is. Qqaren axeclaw-nni ibḍa deg waṭas imuren, mkul amur s nnuba-s ifessi armi ffɣen seg-s leḍyur igenni, iselman, lmal d luḥuc. Dɣa qqaren akken si ṣṣenf-agi n lebhayem i d-ikka ibki, seg-s i d-yefsi bunadem, akken nessen i tasa-agi. Ɛni d tidet tumnem ayagi a ilemẓiyen? Iḍ agi ad nmeyyez menhu-t bunadem, d acu i d laṣel-is, acu ɣef i yella deg ddunit. Ifsi-d ɛni si lehwa neɣ yettwaxleq s lemɛana, s wufus Rebbi? Nettwali leɛbad nettɛic.

ɣer tektubt iqedsen. Ɛla xaṭer, tidet, d ayen i d-iqqar Rebbi ɣef lḥaǧa. Menhu i ssnen ɛni bunadem akteṛ n Rebbi i ixelqen? Awal Rebbi issefham-aɣ-d amek ittwaxleq bunadem, amek tella lxelq-is, la ttdukli lxelqat nniḍen d ssebba uɣelluy-is. Lakk d wayen i d-iteddun ɣur-s. Ad ilin kra deg wun ara iqqaren taḥkayt Lxaliqa n ddunit yettwafen di tektubt iqedsen La Bible d tamacahut kan d lfal. Nekkini, Ccix, Yidir, d wid akk i ken-ihedren sɛa sɛa di nnubat-agi numen tektubt-agi iqedsen ittusemman diɣ Lmizan n lḥeqq, theddar kan tidet. Acu ssnen igad-agi qqaren bunar n imifsi seg uxeclaw? Ɛni ḥadren ass-nni lxaliqa n ddunit? Ɛni d nutni i yessnen axir n Rebbi acu yeḍran di lebda? A Yidir, acu d isem tektabt tamezwarut di tektubt iqedsen, la Bible, akken i zemren ilemẓiyen i aɣ-ittḥessisen iḍ-agi ad tt-qelben, ad tt-ɣren i yiman-nsen? Amek i yettwaxleq bunadem? Acu d ssebba ɣef i aɣ-d-ixleq Rebbi?
Laṣel n ddunit. D ayen ilaqen i bunadem ad iḥewwes ad yissin laṣel-is. Ansi d-ikka, d wanda iteddu. Deg Tubt Iqedsen nettaf amek ittwaxleq urgaz la akked tmeṭṭut. Yura belli yettwaxleq urgaz ɣer ṣṣifa n Ṛebbi. F acu n ssebba ɛni ixleq Ṛebbi argaz? Ur t-ixliq ara i wakken ara ixeddem ṛṛay uqruyis, walaken ixleq-it i wakken ara t ar as iḍuh wa di teddu deg ubrid-is akken ad ikemmel lebɣi Rebbi ines. Beṣṣeḥ Rebbi d lmaḥibba ur iḥeṛṛes yiwen i wakken ar t-iḥemmel, yeǧǧa-tt ssriḥ i wergaz i wakken ara yextir ger sin iberdan, win n tudert i ttawin ɣer Rebbi d win n lmut i ttawin ɣer txettart.
Lukan iffeɣ-d bunadem seg uxeclaw, anwa ihi i t-irran ɣer ssif n Rebbi, akken i aɣ-qqaren lektub? Anwa i s-ifkan tazmert ad yextir gar lxir d ccer? Acu d ssebba ɣef ara yextir gar sin iberdan-agi lukan mer yemmet dayen ad ittubeṭṭel i dayem? Kra gwin iḥeḍren yiwen wass i bunadem mara yettemmat. Yeɛni mara yili ma diɣ lḥal gar tudert d lmut. Yezmer ad iwali deg-s belli bunadem ur yettwaxlaq ara s lǧetta kan, walakin deg-s yella lǧetta amni ara yeqqimen di lqaɛa mara yemmet Ma d tarwiḥt-is d rruḥ ad uɣalent ɣer Rebbi ansi d-kkant. Si tekkubt iqedsen yura belli bunadem ɣur-s tlata leḥwayeǧ, tamezwarut d lǧeţţa, tis snat tarwiḥt-is, tis tlata d rruḥ. Ayen ɣ-iferqen nekkni d lḥayawan d rruḥ, Ar xaṭer s ṛṛuḥ i yezmer bunadem ad yettmeslay deg tẓallit-is netta d Ṛebbi-ines.
Imekn yella yiwen yettḥessisen i dagi deg leɛmer tesliḍ leɛǧeb belli d Ṛebbi i k-ixelqen, belli yefka-ak lǧetta s wayes ad terbeḥeḍ si ddunit i k-d-izzin, ar xaṭer iḥemmel-ik, yefka-ak ṛṛuḥ s wayes tzemreḍ ad tedduḍ yid-s di lmɛaceṛa, ar xaṭer yebɣa yagi. Akken i d-inna Sidna Dawud, d acu d bunadem, iwakken ara t-ismektay Rebbi? Smektay-aɣ-d a Yidir, amek i d-ixelq Rebbi bunadem amezwaru?
Nettaf si tektubt, laṣel n ddunit, amek yewṣef Rebbi argaz. Yerfed-d akal, yeṣneḥ argaz. Mi t-ifuk, isuḍ-as deg tanzarin-is, Dɣa yekcem deg-s tudert. Ṛebbi yexleq argaz i wakken ar t-yeɛbed, u ad iteddu deg ubrid-is. Yeǧǧa ttesriḥ i bunadem ad yextir ger sin iberdan-agi. Abrid yettawin ɣer Ṛebbi d webrid yettawin ɣer lǧahennama.
Kečč a gma, Ṛebbi k-ixelqen yefka-ak tazmert ad textireḍ gar sin iberdan-agi. Ur iḥeṛṛes yiwen ad itbeɛ abrid-is, isefhem-as kan acu ara yeḍrun yid-s ma yugi, d acu d urgaz i wakken ara t-id-tesmektay Ṛebbi akkenni. Ayetmaten d isetma, akken ay ttwaliɣ lḥal nekk, fehmeɣ belli lxaleq-nneɣ iḥemmel-aɣ nekkni lxuluq-is, Ɣef wayagi yebɣa ala lxir-nneɣ. Ulamma kra deg-neɣ dɛan, Ṛebbi yebɣa ad aɣ-iṛafeq akk i wakken ara nemcabi ɣur-s, ad nettusmi d arraw-is, ad nqeddes akken iqeddes netta, ad neddu di lḥeqq d ṣṣfawa. Amek ihi ur t-nexdem ara imi deg ubrid-agi kan i tella lbaṛaka?
Asmi yexleq Rebbi lxelq-is, ɣur-s lexbar belli ad ilin kra ara yexḍun lebɣi-ines, walakin yextar ad yexleq lxelq-is, d yettesriḥ lxedma lebɣi Rebbi. Yella yiwen, lmalek, ifehmen nezzeh, isem-is Lusifer, tura isem-is qqaren-as Cciṭan, ɛla xaṭer yebɣa ad yisseɛdel iman-is d Ṛebbi, yextar ad yexdem lebɣi-ines, mačči d lebɣi n Ṛebbi i t-ixelqen. Dɣa Ṛebbi isexḍit-id ɣer lqaɛa n akk. d wid i t-itebɛen deg tmexlelt-is. Seg wass-nni cciṭan yekkat amek ara yeṛṛeẓ lebɣi n Ṛebbi, akken yeẓra Ṛebbi ixleq bunadem deg ttesriḥ, dɣa yekkat amek ara iger ccek seg wul n bunadem i wakken ara yexḍu lebɣi n Ṛebbi, akken yexḍa netta. Ayagi i ttusemma d ddnub. Argaz izmer ad iban d aḥeqqi zdat medden, lmeɛna ixmimen-is, cehwat n wul-is, xedɛen-t. Ttarran-t d ḍalem zdat lxalq-is. Wa d bu zzenna, wa d bu temɛa, llan wid i iweɛren f at uxxam-nsen, wiyeḍ llan d imzuxxiyen, llan at sin udmawen, wid ittcuḥḥun, lauked wid isɣaren ulawen-nsen ɣef tidet Rebbi.

Lektub iqedsen la Bible, lektub ilan si zik ar tura d lmizan n lḥeq, seḥfḍen-aɣ-d belli tmusni n lḥeq ur aɣ-tettarra ara d iḥeqqiyen. Win ibɣan a s-iɛejbi Rebbi yessefk ad yaɣ lumur-is blama ad tt-ixalaf deg yiwet lḥaǧa. Anwa t-izemren ihi? Bunadem yeɣlin ur yesɛi ara tazmert ad itebɛa lumuṛ n Ṛebbi ɣer lxaṭer d ddnub i t-icekklen. Amek ara iwqem ferru netta d lxelq-is? Amek ara ifdu iman-is? Ila kan yiwen ijeṛṛben ddunit-agi mebla ma iḍellem deg yiwet lḥaǧa, d Sidna Ɛisa Lmasiḥ yellan d Ṣṣif n Ṛebbi. Win yuɣalen d argaz, ittujeṛṛben am nekni di kulci, lameɛna ur ittwaɣleb ara, ur idnib ara.

Tella yiwet tektabt yettwiketben s Fransis isem-is Qui sommes-nous? Imeslayen yellan deg-s ttwajebden seg wawal n Rebbi, ɛellqen ɣef usteqsi-nni n Dawed, Acu d urgaz iwakken ad t-id-tesmektayeḍ a Rebbi? Qui sommes-nous? Di tektabt-agi tella diɣen teḥkayt lxaliqa n bunadem, sebba, ɣef i di xalq Rebbi lexbar ɣef ubrid s wayt i yezmer bunadem ad yuɣal ɣer lxalq-is. Ihi aktebet inuba lexbar lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco, sutret tektabt-nni tusman Kisomnu. Ma tesɛam ayagi tektabt-agi, nesɛa tiyeḍ ad awen-ncegɛa.